Essalawmaleýkim eziz ildeşler, men Hajymyrat Söýünow, žurnalist, kino kritik. Ençeme ýyldan bäri kino sungaty barada habarlar, analizleri, täzelikleri ýazyp gelýärdim. Ine şol ýerde toplan baý tejribämi ine siz bilen paýlaşmakçy. Kino sungaty bir jadyly sungat hasaplanýar. Kino sungatyny halamaýan adam ýok diýse boljak. Sekiz milliard zat ynsanyň umuman-da bir gezek film görendigini arkaýyn aýdyp bileris, ömründe. Kino sungaty bir müň sekiz ýüz togsan bäşinji ýylyň ýigrimi sekizinji dekabryndan gözbaş alyp gaýdýar. Şol günde Lumýer doganlar fransiýaly aslynda telekeçiler diýip bileris. Ine, bular kino sungatyny oýlap tapýarlar. Has takygy, olar düşüren öz dokumental gysga göwrümli filmlerini ine halk köpçüligine görkezýärler. Ine, Şol gün hem ine kino sungatynyň ilkinji dörän güni diýip resmi ýagdaýda alynýar. Kino sungatynyň esaslandyrmagyna goşant goşan adamlar başga-da kän, ine Tomas Edison we Amerikada, Nýu-Jerside, Lumýer doganlardan öň Tomas Edison görkezýär, ýöne ol filmi diňe özi ýa-da bir adama, iki adama görkezibilýär, halk köpçüligine görkezmek üçin-de gijä galýar-da. Şonuň üçin hem Tomas Edison Kinoň atasy bolup bilenok. Germaniýada Skladanowskiý kino sungatynyň ne esaslanmagy üçin, esaslandyrylmagy üçin köp tagalla edýär. Kino sungaty ýedinji sungat hasaplanýar. Ondan öňki alty sungata bir agzap geçsek, aýdym-saz, teatr, tans, heýkeltaraşlyk, suratkeşlik, arhitektura, irki döwürlerde geometriýa, matematika, retorika ýa-da astronomiýa ýaly ugurlar hem sungat hasaplanypdyr. Ýedinji sungat diýilýän terminologiýany hem ilkinji bolup italiýaly Riçioto Kanudo ulanýar, ine, şondan bäri hem ýedinji sungat diýlip alynýar. Kino sungatyny umman hökmünde alyp bileris. Ine, ýylyň dowamynda dünýäde ýedi müň, on müň aralygynda film surata düşürilýär. Ortaça sekiz müň diýip alyp bileris. Dünýäniň çar künjeginde, ine, ähli yklymam filme öz uly goşandyny goşýar. Ýöne iň uly goşant, elbetde, Ýagny san babatda-da, hil babatda-da Amerika, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilşiňiz ýaly kino sungatynyň iň ösen ýeri hasaplanýar. San babatda alamyzda ine şu on müň golaý filmiň müňden gowragy Hindistana degişli, Bolliwud diýip alýas. Hemmesi Bolliwud däl elbetde. Ýöne hindi kino sungatynyň hem indi san babatda goşandy uly. Soňky ýyllarda Nigeriýada, Afrikada-da hereket köp. Esasan hem Demirgazyk Afrikada kino sungaty has giňden ýaýran. Ine, olaryň hataryna indi Merkezi Afrikadan hem indi Nigeriýa goşuldy. Islendik sungatda bolşy ýaly, kino sungatynda-da ine, pul aýlanyşygy ummasyz. Prokatlardan gazanylýan puluň mukdary ine, ýylyň dowamynda kyrk, elli milliarda golaý, elli milliard dollara golaý. Soňky ýyllarda indi peýda bolan Öýde film tomaşa etmek, ýagny Netflix diýdi, Amazon diýdi, Hulu diýdi, bir giden Disney Plus diýdi, täze çykan streaming platformalarynyam goşamyzda indi ýüz otuz milliarddan geçýär kino sungatynyň bir ýylyň dowamyndaky aýlanyşygy. Indi bizem mundan soň siz bilen şu kino sungatyna degişli giňişleýin gürrüňler etmekçi, indi kino sungatynda gowşurylýan baýraklar, fest geçirilýän festiwallar bar. Artistler, aktýorlar, meşhur ýyldyzlar, hem uly yz galdyryp giden şahsyýetler bar, kino bilen baglanyşykly iňňän uly-uly režissýorlar bar. Hao yzderli ýagdaýda ine kino sungaty bilen baglanyşykly belli-belli şahsyýetler barada ýa-da düşürýän, öňe saýlanýan ýurtlar barada giňişleýin siz bilen söhbet açarys. Studiýalar, studiýalar barada, ýaňky diýşim ýaly platformalar, ýaňky striming platformalar barada, dünýäde haýsy öňde, haýsysy has köp müşderisi bar, haýsysynyň has köp abunaçysy bar, ine şular barada, haýsysy has köp kino öndürýär. Kino sungaty diýlende diňe bir kino däl, eýsem köp zady özünde jemleýär. Ýagny kino hemmesi hem kino bilen baglanyşykly. Seriallar soňky ýyllarda has hem köp. Hatda kinoň sanyndan hem köpelip başlady seriallaryň sany. Ýa-da multfilmler, dokumental filmler, gysga göwrümli filmler hemmesi hem şularyň kino sungaty bilen baglanyşykly. Hormatly kino muşdaklary, her gezekde siz bilen bir kino bilen baglanyşykly bir habar, täzelik, şeýle-de günüň filmini siz bilen paýlaşmakçy. Ine täzeligimiz bu gezek az-da kände Indi Oskar bile baglanyşykly. Indi Oskar kinosynyň watan iň uly baýragy hasaplanýar. Şu ýylky Oskar dabarasy hem mart aýynda geçirildi. Anora diýen film iň gowy film diýip saýlandy. Oskar baýragyny häzirki wagtda ýigrimi üç ugurdan gowşurylýar. Geljek ýyl ol ýigrimi dörde çykar. iň gowy kasting, ýagny iň gowy artistler toplumy diýip alyp bileris. Ilkinji gezek iň gowy kasting baýragy gowşurylar. Iki müň ýigrimi sekizinji ýyldan başlap bolsa ine, Oskar dabarasynyň geçirilip başlanyna ýüz ýyl dolýar, şonda-da iň gowy kaskadýorlar topary ýa-da iň gowy kaskadýor bezegi diýip baýrak gowşurylyp başlanar-da. Ikisem ine, aslynda, başga ugurlarda, başga platformalaryň gowşurýan baýraklaryna ba, giçden giç ýagşy diýip, akademiýa iki baýragam ine, öz düzümine goşdy. Ýene bir habar bar Oskar bilen baglanyşykly. Ýedi sekiz müň sany akademiýanyň agzasy bar. Indi Oskar ýylyň iň gowy filmlerini şolar saýlaýarlar ses berlişik esasynda. Irki ýyllarda diňe amerikan ýa-da iňlis kinoçylar ýa-da kino bilen baglanyşykly Şahsyýetler akademiýaň agzasy, ine soňky ýyllarda, bäş-alty ýyllykda-da dürli ýurtlaryň hem kino wekilleri, artistleri, režissýorlary, montažçylary ine akademiýaň agzalygyna kabul edildi. Ine olar hem arkaýyn ses berlişige gatnaşýarlar. Ine akademiýaň täzelikde çykaran kararam ine mundan soň ses berýänler Şo filmi görmän ses bermeli däl, görendigiňi subut etmeli hasakyne şeý diýilýär. Ses bermek isleýän agzalar kinony görendigini subut etmeli, nirde haçan görendigini doly ýagdaýda özleri beýan etmeli bolýarlarda. Ine täzeliklerimiz şu. Ýöne günüň filmine hem agzap geçeli, bilşiňiz ýaly golaýda hristian äleminiň katolikleriň lideri papa aradan çykdy, papa Fransisko. Ýakyn günlerde täze papa saýlanar. Indi filmimiz hem şol täze papaň saýlanyşygy bilen baglanyşykly. Hatdaky Konklaw diýilýär. Edward Berger, germaniýaly režissýor, ol hem bilşiňiz ýaly Oskar alypdy Günbatar frontda täzelik ýok diýen film bilen. Ine şol Konklaw filmini surata düşürdi. Indi şu filmde-de Raýf Faýnes Baş keşpde oýnaýar, Oskara dalaşgär boldy. Konklaw filmi iki müň ýigrimi dördünji ýylyň şowly çykan kinolarynyň biri. Şu ýerde papaň saýlanyşy barada ine gürrüň berilýär. Halk köpçüligini nädip papa saýlanýar şo barada gowy informasiýa berýär, şo barada umumy taryhy faktlary berýär-de. Ine günüň filmi hem Konklaw diýip bileris. Onda näme? Hormatly kino muşdaklary, film baradaky, kino sungaty baradaky gyzykly gürrüňler öňde diýip, Siz bilen häzirlikçe hoşlaşýarys. Hoş, sag boluň.